Ech soen Iech fir d'éischt emol Merci fir Äert Kommen. Mir hunn Iech invitéiert zu enger Pressekonferenz ënnert dem Motto Géint d'Privatiséierung vun der Bildung. An ech wëll Also GBL, do awer mol eppes virschéck, nämlech dat, dass déi Pressekonferenz domat och direkt e Plädoyer ass fir d'öffentlech Schoul, fir d'Stärkung vun enger héichwäerteger, qualitativer Schoul, eng öffentlecher. Den OGBL, wëll ech och direkt virausschécken, ass doudsécher, wat d'ëffentlech Schoul ubelaangt, net konservativ, mee e steet fir Reforme vun der ëffentlecher Schoul am Sënn vun enger Stäerkung, an dat virum Hannergrond, an dat war nach ni anescht, vun den Entwécklungen an eiser Gesellschaft. E puer Stéchwierder, Mär sinn an enger Zäit, wou mer wëssen, dass d'Wësse ganz schnell sech entwéckelt, op alle Pläng, net nëmmen op de beruffleche Pläng, mee och am gesamtgesellschaftleche Plang, politesch, kulturell an esou weider. A mär wëssen, datt och villes an eiser Gesellschaft a Verännerung ass, ënnert anerem d'sozial Strukturen, ënnert anerem wéi d'Famillje fonctionnéieren. Mär wëssen, datt haut, am Ënnerscheed zu fréieren Zäiten, normalerweis d'Eltere vun de Kanner zu zwee schaffe ginn. Mär sinn an enger Gesellschaft, an enger Net nëmmen Entwécklung vum Wëssen, mee awer och an enger Entwécklung, an dat ass en negative Punkt, vu sozialen Inegalitéiten, an dat zënter Joren. A virun deem Hannergrond ass et esou, dass mer natierlech eis ëffentlech Schoul zu all Zäit och musse kënne reforméieren. Dofir steet den OGBL, grad esou wéi e steet ebe genau fir d'ëffentlech Schoul u sech. A mir si leider domat konfrontéiert, dass mer, an dat opgrond vun Analyse vun eisem Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft, Analysen, déi elo scho Méint laang zeréck ginn. Mir haten och schonn eng Interventioun um Nationalvirstand vum OGBL, Analysen, déi an eng Richtung ginn, déi Alarm schloen. An dofir och dës Pressekonferenz. Et ass en Alarmruff vum OGBL un d'Ëffentlechkeet, un d'Leit, déi hei am Land liewen a wunnen, mee virun allem och un d'politesch Parteien en vue natierlech och vun deene Wahlen déi ustinn. En Alarmopruff aus deem einfache Grond, well mer gesinn, dass Entwécklunge stattfannen, déi a Richtunge ginn, déi doudsécher net an d'Richtung vun enger Stäerkung vun der öffentlecher Schoul ginn, mee am Contraire an eng Richtung vun Zersplitterung op allen Niveauen, ob dat vun eenzelne Schoulen ubelaangt, Typpe vu Schoulen ob dat um Niveau vun de Programmer ubelaangt, ob dat sech bezitt op och déi eenzel Bewäertungen, déi stattfannen, an esou weider kombinéiert un eng Tendenz vun der privater Kommerzialiséierung. An ech wëll eppes ganz kloer soen, All Zersplitterung vun eisem Schoulwiesen hei zu Lëtzebuerg ass Automatesch eng Zersplitterung vun eiser, vun eiser Gesellschaft. Wann privat, kommerziell Betriber an d'Schoulwiesen Agank fannen, wann mer eng, e Schoulwiesen hunn, wat ëmmer méi no sougenannte maartwirtschaftleche Prinzipien a Kritäre fonctionnéiere soll. Ech kéint do un d'Konkurrenz denken, ech kéint un d'Kompetitivitéit denken an ech kann natierlech och d'Bildung selwer zur Wuer maachen, eng Wuer, déi ze bezuelen ass. An deem Moment si mer op engem Wee ewech vun engem fonctionnéierende Sozialstaat. Mir sinn op engem Wee, deen dann och gläichzäiteg bedeit, dass mer eng vun deene wichtegsten demokrateschen Errongenschafte vun eiser Gesellschaft ufänken a Fro ze stellen, nämlech d'ëffentlech Schoul mat hirem universale Charakter, mat hirem demokratesche Charakter, e Charakter, dee jo genau dofir do ass, innerhalb eiser Gesellschaft net no maartwirtschaftleche Prinzipien ze funktionéieren, mee Leit auszebilden, Kanner auszebilden a Richtung vu mëndege Bierger, a Richtung vu politescher a kultureller Opgeklärtheet, natierlech En optimaalt berufflecht Wëssen oder Virbereedung op weiderféierend Schoule mee ebe gläichzäiteg och e Wëssen, en allgemengt gesellschaftlecht Wëssen, kulturell, politesch, a Richtung och gesellschaftlech Solidaritéit a gesellschaftlechem Zesummenhalt. Ech betounen dat haut och virum Hannergrond vu ville politeschen Entwécklungen, déi Der kennt, déi ganz, ganz geféierlech sinn a wou et ëmsou méi geet, Dass iwwert de Staat, iwwert seng ëffentlech Schoul alles ënnerholl gëtt ebe fir de sozialen an de gesellschaftlechen Zesummenhalt an der Gesellschaft ze fërderen. All aner Tendenz, Schwächung vun ëffentlecher Schoul, respektiv Opwäertung vu privat-kommerziellen Iwwerleungung am Zesummenhang mat der Bildung an Ausbildung sinn doudsécher de falsche Wee. Wa mär zum Beispill an engem Gesondheets a Sozialwiesen dohinner ginn a soen, mär sti fir en öffentlecht Gesondheets a Sozialwiesen, well mer keng Zweet-Klasse-Medezin hei zu Lëtzebuerg wëllen, ma da gëllt dat haut och fir d'Schoulwiesen hei zu Lëtzebuerg, mär wëllen Kee Schoulwiesen, wat no zwou oder méi Klasse fonctionéiert. Mir wëlle genau de Contraire. Mir wëllen e Schoulwiesen, wat oppen ass fir jiddereen, wat ausgehend vu sozialen Inegalitéiten, déi an eise Gesellschaft bestinn, an elo viru Kuerzem hu mir jo och ëm eng Kéier gesinn, wéi staark sozial Inegalitéiten oder Sproochbarrièren oder kulturell Ënnerscheeder dozou féieren, dass Kanner ënnerschiddlech Chancen hunn a wou et eebe genau d'ëffentlech Schoul ass, déi Chancëgläichheet ka schafen an u sech all déi Inegalitéiten oder Ënnerscheeder kann dohigehend ausgläichen a kompenséieren, fir dass jiddereen hei zu Lëtzebuerg eng ordntlech Bildung kritt an och domat intakt sozial a berufflech Perspektiven. An anere Wieder, mir. Wieren eis als OGBL dogéint an dofir soen, ech betounen haut als OGBL an net nëmmen eist Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft, well hei geet et ëm en allgemengt Interesse, wiere mer eis also als OGBL, dass mer géifen an e Schoulwiese kommen, wou ëmmer méi de sougenannte Maart, fräie maartwirtschaftleche déi Parameteren, déi Kritären, wou dat giff reproduzéiert ginn, wou d'Schoul e Spigelbild giff vun deem, vun deem ginn. Mer gesinn an deenen Entwécklungen, an esouwuel de Patrick Arendt wéi och de Frédéric Kreyer wäerten nach méi an den Detail agoen, dass mer also an eng Richtung ginn, wou déi Chancëgläichheet riskéiert an Zukunft net méi net méi ze gëllen. Mär gesinn och de Problem, dass wa mer an esou eng Richtung ginn, dass mer, ech hu geschwat vun zwee oder méi Klassen, dass mer herno eng Situatioun kréien, wou eben d'Kanner vun den Elteren eben gemäss deem wou se hierkommen, wat hir sozial Hierkunft ass, wat hir kulturell Hierkunft ass, wat iwwerhaapt hir Méiglechkeete ubelaangt a verschiddene Schoule si mat verschiddenen Niveaue vun Ausbildungen, wat also déi Frakturen, déi an der Gesellschaft bestinn an déi, ech hunn et gesot, an all deene leschte Joren nach méi grouss gi sinn, nach riskéieren nach méi grouss ze maachen. D'öffentlech Schoul ass do fir Inegalitéiten ofzeschwächen, fir jiddwerengem Chancen ze ginn. Si ass doudsécher net do fir e Motor ze sinn fir dass déi Inegalitéiten nach méi grouss ginn. Dat wär fatal fir eis Gesellschaft. Dat bezitt sech dann elo op vill eenzel Elementer, an déi wäerte mer elo nach presentéieren. An ech wëll vläicht domat ofschléissen, dass mär als OGBL virum Hannergrond vun där Entwécklung, déi am gaangen ass, wäerten elo verstäerkt an all den nächste Méint Positioun zu deem Phänomen do huelen an der Kritik zu där Bildungspolitik, déi am Moment hei zu Lëtzebuerg gemat gëtt, mee dann awer och an enger positiver Visioun vun enger öffentlecher Schoul en vue vun de Programmer vun de politesche Parteien an och en vue vun enger nächster Regierung, egal wéi déi sech wäert zesummesetzen. Voilà, ech giff Vläit dann als Éischten dem Patrick Arendt d'Wuert gi fir Äech den Detail vun der Analys an och vun eise Propositiounen ze maachen. Jo, merci.
Ech mengen, et ass emol virun allem net onnëtz, wa mer wierklech emol eng Kéier kucke firwat eis öffentlech Schoul dann iwwerhaapt steet. Ech fannen se gutt, datt een dat nach eng Kéier rappeléiert. Eis öffentlech Schoul, déi ass do fir all Kanner, si ass obligatoresch an si ass gratis. Schéngt eis ganz Einfach ze hunn, eis banal ze sinn, ass awer, mengen ech, an der aktueller Situatioun net méi ganz selbstverständlech. Hiert Zil besteet net nëmmen dorauser, fir eis all Eenzelen, fir all eenzele Kand déi beschtméiglechst Bildung ze ginn, en esou wäit ze bréngen, wéi seng Fäegkeeten an seng Ambitiounen et erlaben, mee d'ëffentlech Schoul huet och allgemeng gesellschaftlech Ziler. Si vermëttelt déi allgemeng unerkannte Wäerter vun eiser Gesellschaft. Si soll d'Integratioun vun de Kanner assuréieren an déi sozial Kohäsioun stäerken. Et geet also vill méi, geet méi wäit, wéi datt mer einfach nëmmen dem Individuum eppes wëlle vermëttelen. Si steet och fir Chancëgläichheet, déi se zwar bis elo nach ni erreeche konnt, mee dofir soll se awer zumindest Chancëgerechtegkeet ustriewen. Dat heescht, datt Kanner, déi aus engem benodeelegte soziale Milieu kommen, déi dacks och kulturell Defiziter opweisen, datt déi méi musse gefërdert ginn an déi och méi Moyen kréie wéi anerer. An dat Wichtegst ass, d'Versprieche vun der ëffentlecher Schoul, dat ass och e bëssen dat, wat eis Gesellschaft zesummenhält, datt jiddwereen, dee begaabt ass, dee Wëlle weist, d'Méiglechkeet huet, sech duerch seng schoulesch, duerch e schouleschen Erfolleg op der sozialer Leeder eropzeschaffen. Dunn ass d'ëffentlech Schoul muss de Garant vun engem Ascenseur social bleiwen. Ech mengen, ech gi nach vläicht enke ganz kuerz op d'Defien an, déi d'Schoul sech haut duerch d'Evolutioun vun der Gesellschaft, deenen déi sech d'Schoul haut duerch d'Evolutioun vun der Gesellschaft ze stellen huet. Mir hunn eng, mir sinn an der Situatioun vun engem lifelong learning, bedéngt duerch déi schnell Entwécklung vun den Technologien, vun der Digitalisatioun, vun der Automatisatioun. Mir hunn, den André huet et schonn gesot, déi sozial Ongläichheeten, déi Inegalitéiten, déi si säit der Finanzkris ëmmer méi grouss ginn. D'Elteren an hin déi Jonk si konfrontéiert mat prekären Aarbechtskonditiounen. De Risiko vum Chômage, besonnesch fir déi Jonk, bleift héich. Dat mécht den Elteren Angscht an si maache sech mat Recht Suergen ëm hir Kanner. Duerch d'Evolutioun vun der Medielandschaft an de soziale Réseauen ginn d'Kanner, an och natierlech déi Erwuessen, permanent mat trackéiert mat Informatiounen a Biller. Dat heescht, eis Kanner sinn éischter zu passive Konsumente ginn, Fir dass se am um Wee si fir kritesch Bierger ze ginn. Si kënne sech ëmmer méi schwéier a vill manner laang konzentréieren. A mir erliewen an de Schoulen neierdéngs ëmmer méi heefeg eng Form vu Refus vum Effort, haaptsächlech wann d'Kanner net direkt e Resultat gesinn. D'Roll vun der Famill huet changéiert, mir hu vill monoparental Famillen. D'Aarbechtszäite falen dacks esou, datt d'Elteren net méi genuch Zäit kënne mat hire Kanner verbréngen an déi traditionell Erzéiungsaufgaben doheem net méi kënnen erfëllt ginn. An eis Sproochesituatioun zu Lëtzebuerg, ech mengen, brauch ee bal net méi ze soen, gëtt ëmmer méi komplex. A fir vill Kanner sinn déi dräi Sproochen, déi mer hei schwätzen, Friemsproochen. An d'Alphabetisatioun gëtt duerfir am Kontext vun enger Klass ëmmer méi komplizéiert. A parallel dozou gëtt eis Gesellschaft ëmmer méi vun der Ideologie, vun de Prinzipie vum Liberalismus a vum Konkurrenzdenken dominéiert. Den Individualismus, an dat erliewe mir an der Schoul als grousse Problem, ass d'Norm ginn. An esou wichteg traditionell Wäerter, déi mer soss an der Schoul ganz héich gehalen hunn, wéi Solidaritéit, déi gi ganz verluer. An duerfir besteet och zu Lëtzebuerg eng Gefor fir déi sozial Kohäsioun. An hiert mer elo kucken, wéi d'Lëtzebuerger Politik op dës Situatioun reagéiert, ass et vläicht net schlecht oder och wichteg, e Bléck zréck an d'Achtzeger Joren ze geheien, an déi Epoque, wou déi grouss éischt Privatisatiounswelle waren. Well deemools hunn Organisatiounen, wéi zum Beispill d'OECD, drop higewisen, Dass weltwäit d'Educatioun e risege Marché duerstellt mat Honnerte vu Milliarden Dollar, deen awer deemools, ausser an e puer Länner, haaptsächlech an deenen angelsächsesche Länner, an ëffentlecher Hand louch. D'Vertraue vun der Bevëlkerung an d'ëffentlech Schoul war deemools grouss an e Minister, deen d'Dier fir privat Entreprisen opgemaach hätt, deen hätt mat grousse Protester a Widderstand an der Gesellschaft misste rechnen. Doriwwer waren si sech bewosst, datt et e schwieregen a laangwierege Prozess wär, fir den Image vun der ëffentlecher Schoul esou ze schwächen an ze diskreditéieren an d'Leit dovunner ze iwwerzeegen, datt Privatschoulen, net gratis, eng besser oder villäicht esouguer déi eenzeg Alternativ wieren. An dann déi weltwäit Kris, déi, oder de Schock, deen de, déi d'Bildungssystemer quasi wierklech weltwäit destabiliséiert huet, war PISA. PISA ass organiséiert ginn vun der OECD, déi bis dohinner kaum als Acteur an der Educatioun opgetruede waren. Zu Lëtzebuerg ware mir deemools, kleng Rappell, am gaangen mat der Reform vun der Grondschoul mat der Madame Delvaux. An no PISA huet een direkt gemierkt, datt déi Reformen, déi deemools schonn am gaange waren diskutéiert ze ginn, déi sinn deemools wéi praktesch an alle Länner Nei orientéiert ginn a méi neoliberale Prinzipien hu. Op eemol ass ëmmer méi nach iwwer Kompetenze geschwat ginn. Ech erënneren do an deem Kontext un eis Bilans-Diskussiounen, déi mer am Fondamental hunn. Et gouf dunn nei Forme vun Evaluatioun an der Schoul an et hu sech Wäerter etabléiert wéi den Individualismus. an et gouf en sech d'Course op d'Diplomer. D'Kanner hu geléiert, dass se do alleguerten Konkurrente sinn. Parallel dozou huet d'Politik ugefaangen d'Enseignanten ze diskreditéieren an aktuell mussen d'Enseignanten mat engem grousse Vertrauens an Autoritéitsverloscht bei Elteren an och bei Kanner sech ausenanersetzen. Dora, Esou ass dee ganze Bildungssystem destabiliséiert ginn an och a Fro gestallt. An d'Eltere mussen a solle sech elo ëmmer méi froen, ob déi ëffentlech Schoul den Uspréch vun hire Kanner nach ka gerecht ginn. A mir sinn eis als Gewerkschaft och deem Dilemma bewosst, datt eis, ech géif bal soe permanent Kritik un der Bildungspolitik vum Här Meisch, deen Effekt verstärkt, datt mer do eigentlech e falscht Spill matmaachen. Mir sinn elo hei an enger Phas, wou a klenge Schrëtt d'Educatioun d'Diere fir d'Privatschoulen opmécht, an dat dann quasi op Demande vun den Elteren, déi sech der Logik vun der Konkurrenz, där sech hir Kanner musse stellen, net méi entzéie kënnen. An den Minister Meisch huet och d'Konkurrenz tëschent de Schoulen etabléiert. Dem Grand Public gëtt dat da verkaf als eng gréisser Diversitéit vun der Schouloffer an eng grouss Autonomie vun de Schoulen. D'Schüler an d'Eltere ginn dann zu Cliente gemaach, zu Konsumente vun enger Offer. An zu engem richtege Marché vun der Schoul gehéiert natierlech och, dass dem Schüler, Client, e Choix vu verschiddene Produiten offréiert gëtt, an dësem Fall Schoule mat verschiddene Filièren, mat enger Offer vu verschiddene Sproochen op verschiddenen Niveauen a mat verschiddenen Diplomen, déi an herno an der Praxis net alleguer dee selwechte Wäert wäerten hunn. Mir sinn dann souzesoen am Supermarché vun der Educatioun, an de Choix vun de Schoulen, An enger éischter Phas ass dat elo de Choix vun de Lycéeën an de Filièren. Et kënnt awer sécherlech herno och op d'Grondschoul duer. Et kann net méi gemaach ginn aus geografeschen Iwwerleeungen eraus, well een do an der Géigend wunnt oder well ee besser mam Bus dohinner kënnt, mee opgrond vun deem, wat de Lycée an herno och d'Grondschoul hire Schüler als Bildungsoffer ze bidden hunn. Dat ass déi Phas, wou mer am Moment sinn. An do läit d'Responsabilitéit bei den Elteren vum Jhn. Wien eng falsch Filière wielt, riskéiert an enger Sackgaass ze landen, mat engem Diplom, deen eigentlech näischt wäert ass um Aarbechtsmarché. A besonnesch well den Trend dohinner geet, datt d'Schüler dat sollen ewechloossen, wou se schwaach dra sinn, wou se Problemer gesinn. Wien zum Beispill net gutt ass am Franséischen oder am Däitsche, fënnt eng Filière, wou déi Sprooche wéineg oder guer net gefrot ginn. Sou ass zum Beispill bei de Lëtzebuerger ganz vill den Trend, déi, also Kanner, déi éischter aus méi bildungsferne Schichte kommen, fir sech fir dem Franséischen aus dem Wee ze goen. A jiddweree kann sech virstellen, datt se domadder um Aarbechtsmarché an der Konkurrenz mat de Leit, déi aus dem aus dem Grenzgebitt kommen, e schwierege Stand kréien. Et ass och esou, datt vill Unien de Premièresdiplom net méi unerkennen als. en zum Beispill op d'Uni Lëtzebuerg geet fir wëlle Schoulmeeschter ze ginn, dee muss sech engem Opnamexame stellen an de Premièresdiplom ass just den Zougang zu deem Test. Deemno aus wat fir enger Sektioun oder Filière dass de do kënns, sinn deng Chancen dann fir deen Test ze bestoen net wierklech gutt. An déi Entwécklung do, dat ass an sech näischt, keng keng Revolutioun déi op ee Coup gemaach ginn ass, mä dat déi Mesure si lues a lues agefouert ginn, dat ass och nach net fäerdeg déi Entwécklung. Dozou zielt dee ganzen Instrumentarium, dee mer kennen, d'Evaluatioun vun de Schoulen, wou d'Schoulen a Konkurrenz gesat ginn. Mir hunn déi Geschichte mat Plan de réussite scolaire, Plan de développement scolaire, Gestion par objectif an esou virun. An da sinn am Kontext vun deem Enseignement par compétences, deen opkomm ass no PISA, wat wierklech och vun der OECD no baussen erausgedroe ginn ass, sinn déi ganz Programmer utilitaristesch orientéiert ginn an en sech gëtt, soll nëmmen nach quasi eppes Sënnvolles enseignéiert ginn, wat der Demande vum Aarbechtsmarché entsprécht, déi dann gär e flexibele Salarié hätten. An dat Ganzt geet dann op Käschte vun onproduktive Fächer, wéi zum Beispill Literatur, Geschicht oder Philo. Wann ech an d'Grondschoul kucken, sinn an deene leschten 10 Joer mindestens 10.000 Wochestonnen u Schoulunterrecht gestrach ginn. Dës waren déi Centres d'apprentissage en appui, deen d'Schoulen organiséiert haten, nach ënnert der Leedung vun de Gemengen deemools. Déi hunn elo bis elo all missten ofgeschaaft ginn a parallel sinn och d'Effektiver vun de Klassen eropgaangen. Déi vum Minister versprache Posten am regionalen Plang gëtt et nach net, zumindest kënnt och déi Hëllef net an de Schoulen un an d'Leit ginn haaptsächlech mat administrativen Aufgabe betreit. A wann déi Problemer an der Schoul net méi geléist ginn, nach just geréiert ginn oder just d'Kanner fichéiert ginn, dann dréit dat nach dozou bäi, dass den Image vun der Schoul geschwächt gëtt. An dann d'Penurie an der Grondschoul, do si mer dann erëm e bëssen an d'Aktualitéit ukomm, déi ass och duerch strukturell Reformen entstanen a schiedegt weider d'Qualitéit an d'Reputatioun vun der ëffentlecher Schoul. Mir stelle fest, dass vill Klassen net méi funktionéieren An duerfir ass et och net fir näischt, dass elo an den leschten Deeg déi Bréif vun der Educatioun op de sozialen Netzwierker esouvill esou groussen Echo fonnt huet. An an där Situatioun ass et och nëmmen normal, dass d'Elteren sech gezwonge gesinn no Alternativen ëmzekucken. Privatschoulen, fir déi, déi sech se kënne leeschten, gi fir Elteren en Auswee. Dat ass zwar deier, Mee et geet jo ëm d'Zukunft vun hire Kanner. An da mir stelle mer och fest, dass d'Offer vu privaten Hëllefscoursen, erëm payant natierlech, ëmmer méi grouss gëtt. An der Stad Lëtzebuerg sinn iwwregens nach just 54 Prozent vun de Kanner an der ëffentlecher Schoul am Moment. An da ginn innerhalb vun den ëffentlecher Schoul déi International Schoolen installéiert, wou d'Programmer am Ausland vu private Bildungskonzerner developpéiert ginn, an déi de Ministère dann nach zousätzlech zu den Infrastrukturen an de Proffe bezuele muss. Komm mir kucken do mol als konkret Beispill d'International School vum Michel Lucius. De Michel Lucius a fréier d'Engleschklassen um Niveau vum Fondamental a vum Secondaire. A wann och just gesot gouf, et wäre Kanner viséiert, déi just eng Zäit laang zu Lëtzebuerg géife wunnen, sou ass et dach een Drëttel vun hire Schüler, déi hir ganz Scolaritéit hei zu Lëtzebuerg gemaach hunn. An de Succès vun där Schoul baséiert zum Deel drop, datt si vill manner exigent sinn um Niveau vum Däitschen a vum Franséischen. An déi Schüler wäerten et herno immens schwéier kréien, fir weider op eng däitsch oder franséischsproocheg Uni ze kommen, wann dat net ganz onméiglech gëtt. An hir Chancen um Lëtzebuerger Aarbechtsmarché, wou d'Franséisch jo bekanntlech dominéiert, si kompromentéiert. An ech denken och net, datt se den Niveau hunn oder datt hir Franséisch duergeet, fir herno e Staatsexamen ze packen. Dobäi kënnt, datt déi Programmer, déi si kaf gi bei Pearson, dat ass sécher net bëlleg, awer konkret Zuelen dozou sinn nach net publizéiert ginn. Pearson, dat ass eng britesch Entreprise, weltwäit ee vun deene groussen Acteuren um Bildungsmarché. Hir Methoden, déi ginn an Afrika an Asien dacks schaarf kritiséiert, am Verglach heiansdo och mam Kampf ëm d'Privatiséierung vun de Waasserquellen. De Lëtzebuerger Ministère huet also do d'Responsabilitéit vun de Programmen ofginn. An d'Examen, souwuel déi schrëftlech wéi och déi mëndlech, déi mëndlech, déi gi enregistréiert ginn, déi ginn an England geschéckt an déi ginn do verbessert. Fir den OGBL, do bleift awer de Multilinguismus e wichtegen Atout. An och wann d'Schoulen, wann dat an der Schoul vill Schwieregkeete mat sech bréngt, wann dat vill Ressourcë brauch, bei eis méi wéi an anere Länner, dann ass dat dach e Räichtum vun eisem Land a mir däerfen deen Atout net op d'Spill setzen, andeem mer zouloossen, datt déi Jonk sech just op eng Sprooch fokaliséieren. Well d'Schwieregkeeten an de Sprooche kommen dacks vu verschiddene Mammesproochen. Zum Beispill hu Lëtzebuerger Schwieregkeete mam Franséischen a fir portugisesch Kanner ass Däitsch e grousst Problem. Wa mir awer an der Schoul zouloossen, datt Kanner sech just op eng Sprooch reduzéieren, da kréie mer Ghettoschoulen wou déi eenzel Sproochekulturen ënnert sech bleiwen, ënnert sech bleiwen. An et ass awer fir déi sozial Kohäsioun si, wichteg, dass sech déi eenzel Kulturen an der Schoul begéinen, zesumme léieren an zesumme schaffe kënnen, fir dass mer eis Gesellschaft kënnen zesumme gestalten. An duerfir muss d'öffentlech Schoul als Zil behalen, dass all Kanner souwuel Däitsch wéi Franséisch an och Englesch léieren. An dat op engem méiglechst héijen Niveau an de Schoulen. A souwuel dem Fondamental wéi och dem Lycée mussen, also dem Secondaire, mussen d'Moyenen zur Verfügung gestallt ginn, fir deene Kanner ze hëllefen, déi an de Schwierigkeeten an enger Sprooch oder a méi Sproochen hunn. Déi Politik vun der Mise en concurrence vun de Schoulen, dat Spill vun Offer an Demande, deem sech besonnesch d'Lycéeë mussen ënnerwerfen, ass immens schiedlech fir den Image vun der ëffentlecher Schoul. Et féiert derzou, dass Elteren ëmmer méi no Alternative sichen, siche mussen an da ganz séier bei den Offere vun de Privatschoule landen, wou se sech villäicht och einfach nëmmen eng besser Schülerpopulatioun erhoffen, well se sech denken, dass verschidde Leit sech déi Schoul net kënne leeschten. Si sichen och vläicht just eng Offer, déi op hir Mammesprooch ausgeriicht ass, ouni sech vläicht, ouni sech deene spéidere Problemer vun de Kanner bewosst ze ginn, déi se herno um Aarbechtsmarché fannen oder bei der Integratioun an eis Gesellschaft. Et kann een sech och virstellen, dass an deem selwechte Kontext méi konfessionell Privatschoulen entstinn, wou d'Kanner jeeweils hirer Relioun no fir sech eleng bleiwen, wat natierlech de Risiko vu Parallelgesellschaften ëmmer méi grouss bréngt. Am Endeffekt kënnt awer ganz sécher dobäi eraus, dass déi sozial Ongläichheeten immens verstäerkt ginn. Kanner vu manner räichen Elteren a sou genannte Problemkanner, wann ech dat Wuert däerf benotzen, déi d'Privatschoulen net wëllen, déi bleiwen an der ëffentlecher Schoul, während Kanner vu méi räichen Elteren, déi déi sech kënne leeschten, sech ënnert hiresgläichen an deiere Privatschoulen erëmfannen, bei enger schoulescher Offer vu warscheinlech héijer Qualitéit, déi sech awer net jiddweree leeschte kann a wou se da gedrillt ginn, fir op d'Eliteunien ze goen. Jo, ech maachen dann e bëssen den Ofschloss an duerno erklären ech, wat mer elo alles geplangt hunn am Rahme vun där Campagne da géint d'Privatiséierung vun der Bildung. Also am Fong ass et e bëssen d'Fazit, dass den Asaz vum OGBL fir eng ëffentlech Schoul, déi all Kanner, onofhängeg vun hirer sozialer Lag, vun hirer kultureller oder reliéiser. hirem reliéisen Ursprung oder aner Convictiounen, eng vun de wesentleche Grondlage vun enger demokratescher a solidarescher Gesellschaft ass. An dofir, wéi eis schonn ufanks gesot gouf, ënnerstëtze mer, also si mir strikt fir eng eenheetlech an eenheetlech an demokratesch Schoul mat universellem Charakter an eben am Sënn vun der Chancëgläichheet. Dat hänkt awer am Fong och zesummen an iergendwou, Ass dat bei eng Eenheet och mat eisen anere programmatesche Punkten an enger ganzer Partie dovunner, dann ass natierlech och schonn ee Volet Investitiounspolitik vum Stat an Infrastrukturen, an Enseignanten, an d'Ausbildung vun den Enseignanten, et ass schonn ugeschwat ginn den aktuelle Problem vun der Penurie.

Et ass een Thema vun de Structures d'accueil, vum Précoce, vun deem ganzen Ëmfeld, wou iergendsch deen och ëffentlech muss sinn a wou och een Zesummenhang muss bestoe mat der allgemenger Bildungspolitik. Et ass schliisslech och een Thema vun der sougenannter Securiséierung vun de berufleche Weeër, also och vun der vum Lifelong Learning, vun der Formation continue, esou dass mer och do un eis verschidde Fuerderungen erënneren, nämlech och d'Strukture vum Apprentissage ariichten, och vun der Säite vun der öffentlecher Hand, déi eeben och de Lifelong Learning encadréieren an och assuréiere am Kontext vun technologesche Mutatiounen an Digitaliséierung. Ech ginn do elo net weider op eis Fuerderungen an. Do hate mir jo schonn eng aner Pressekonferenz. Mee iergend stinn déi Fuerderungen awer och am Zesummenhang mat eise bildungspolitesche Fuerderungen. Bon, wat hu mer elo vir? Dir gesitt, mir hunn e Positiounspabeier dozou ausgeschafft als OGBL. Dee fënnt een och op engem neien Internetsite, deen ab haut online ass. Dat ass www. Ëffentlech-Bildung.lu, also ëffentlech mat ë, do fannt der dat op Däitsch an op Franséisch. Do wäert och nach weidere Contenu à fur et à mesure opgesat ginn. Also et ass e bëssen nom selwechte Modell iergendwéi wéi eisen Extra-Site, dee mer am Kader vun eiser Kafkaaft-Campagne, wou der hei d'Plakat hanne ru mar gesitt, gemaach hunn. Donieft hu mer dann och e Flyer ausgeschafft, deen an deenen kommende Wochen eegentlech breet soll verdeelt ginn, also souwuel an de Schoule selwer, awer och bei verschiddenen Aktioune vun eise Lokalsektiounen oder eise Verdeelgruppen, méi punktuell och an de Betriber, awer richteg am Fong virun allem u Résidenten, also virun allem do, wou éischter Résidente schaffen um nationalen Territoire. Bon, da soll et och en Hashtag ginn op Twitter. Et huet och eng Präsenz zu dësem Thema ginn am Kader vun eisem éischte Mee, wou d'FGIL jo déi meeschte Joren een eegene Stand hat. Do war dat hei och integréiert ginn. Donieft war et awer och, mengen ech, ee politescht Thema allgemeng an der Programmatik vum OGBL hin elo op den éischte Mee sinn. Mir hunn dann nach weider Noméischte, mee hu mer bis elo eng Konferenz geplangt. Kann awer sinn, datt der nach nokommen. Do mat engem Vertrieder vun der FSU, de Francis Verne, deen Co-Auteur ass vun engem Buch mam Titel La nouvelle école capitaliste, wat virun, wat iergendwéi déi ganz Problematik, bon am franséische Kontext, mee et gesäit een iergendwéi immens vill Parallelen zur Politik an deene leschten 20 Joer hei am Land, erausginn huet. Bon, an dann ofschléissend soll just virun de Parlamentswahlen, an zwar zum, zur Journée mondiale de l'enseignant, de fënneften Oktober, eng Table ronde mat de politesche Parteien zum Sujet stattfannen, an zur Bildungspolitik allgemeng, déi mer da wuel och mat der FGIL a mat der Ligue de l'enseignement zesumme wäerten organiséieren. Dat ass am Fong, wat am Moment geplangt ass.